Puji Tuhan sekali agi kitai betemu baru lalu kitai deka bekenang ke cherita ba pemungkal bagi lapan belas iya nya Abraham enda ngasuh ngerusak Sodom okay lalu kitai deka meda ayat ari enam belas nyentok ngagai tiga puluh tiga Ayat ke enam belas, Lepas nya, lelaki nya angkat ngagai sebengkah endur ti tau alai sida ninjau nengeri Sodom, lalu Abram nguluka sida. Ayat ke tujuh belas, Lalu ko Tuhan bejaku kediri, Aku enda tau belalaika pengawa ti deka dikereja diri ngagai Abraham. ayat ke lapan belas, Turun menurun iya deka nyadi bansa ti besai sereta kering, lalu semua bansa dalam dunya deka minta Aku merekat ke sida baka Aku ti udah merekat ke iya. Lalu ayat ke semilan belas, Aku udah milih iya ngambika iya tau ngajar bala anak iya enggau sida ti nampung bilik iya ke dudi hari. ngasika pesan aku lalu ngereja pengawa ti betul sereta lurus. Nya baru aku deka ngereja semua pengawa ke iya nundaka semua ti udah digaga aku, ayat kedua puluh. Udah nya ku Tuhan, nengeri Sodom enggau Gomoroh, Gomorah, sama udah balat kena tuntung jaku bantah. lalu dosa sida udah kelalu mayuh. Aku enda tau enda nurun awakka ulih meda sekali ke jaku bantah ti didinga aku nya amat. Aku deka nentuka berita nya. Ayat ke dua puluh dua Udah nya orang nya angkat. lalu mansang ngagai Sodom, tang Tuhan ninggal tinggal enggau Abraham. Ayat ke dua puluh tiga, Abraham mansang ngagai Tuhan lalu nanya, ko iya, Kati Nuan amat deka ngerusak orang ti nadai penyalah, begulai enggau sida ti bepenyalah? Lalu ayat ke dua puluh empat, Kati deka Nuan ngerusak nengeri nya, enti orang ti ba nengeri nya Bisi lima puluh iku ti nadai penyalah. Enggai nuan neju ke negeri nya enda dirusak ketegal deka ngidup ke sida lima puluh iku nya. Ayat ke dua puluh lima, Nuan tentu enggai munuh orang ti nadai penyalah begulai enggau orang ti bepenyalah. Nuan enda tau ngerusak semua sida. Enti nuan ngerusak sida, reti nya nuan ngukum orang ti nadai penyalah baka ti ngukum orang ti bepenyalah. Enda patut ga baka nya. Hakim dunya enda tau enda ngeletak ukum enggau lurus, lalu ayat ke-26, lalu ko saut Tuhan, Enti Aku tetemuka lima puluh iku orang ti nadai penyalah di negeri Sodom, negeri nya enda dirusak Aku ketegal sida lima puluh iku nya. Ayat kedua puluh tujuh, Udah nya Abraham bejaku baru munyi tu, Aku minta ampun nuan Tuhan, Enti jaku aku bisi changka ketegal aku ti itok bejaku enggau nuan. Aku tu mensia pia aja lalu nadai kuasa nyebut sebarang utai lalu ayat ke dua puluh lapan tang nama runding nuan enti sema orang ti di nengeri nya semina empat puluh lima iku ti nadai penyalah ukai lima puluh iku deka ga nuan ngerusak semua negeri nya laban sida nya lima iku agi enda bulih lima puluh lalu ko saut Tuhan aku engai ngerusak negeri enti aku tetemuka empat puluh lima iku orang ti nadai penyalah. Lalu ayat ke dua puluh semilan, udah nya Abraham bejaku baru munyi tu, kati enti sema sida ti nadai penyalah nya semina empat puluh iku aja? Ko saut Tuhan, Aku enda ngerusak nengeri nya enti sema orang ti nadai penyalah bisi empat puluh iku. Lalu ayat ke tiga puluh, ko Abraham, Aku minta nuan enda ringat Tuhan, laban aku deka bejaku baru, Kati enti semina tiga puluh iku? Ko saut Tuhan, Aku enda ngerusak iya enti aku tetemuka tiga puluh iku sida ti nadai Penyalah. Dalam ayat ke tiga puluh satu, Ko Abraham, aku minta ampun Tuhan enti jako aku changka laban aku ke lalu itok. Kati enti semak semina dua puluh iko ditemu nadai penyalah? Ko iya, aku enda ngerusak nengeri nya enti aku tetemu ke. Dua puluh iku sida ti nadai penyalah. Lalu ayat ke tiga puluh dua, Ko Abraham, Aku minta nuan enda ringat Tuhan, laban aku deka bejaku sekali agi, Kati enti semina sepuluh iku aja, ko iya, aku enda ngerusak enti aku tetemuka sepuluh iku sida ti nadai penyalah. lalu ayat ke penudi iya nya tiga puluh tiga udah iya tembu bejaku enggau Abraham Tuhan lalu angkat lalu Abraham pulai ke rumah iya empu lalu nya aja cerita ba pemungkal iya bekenang ke Abraham deka ngasuh Abraham enda ngasuh ngerusak Sodom. Jadi rak kita mending lalu bulih penemu ari cherita nya tadi lalu arap ke Petara merekat kita semua. Amin.